Аларның күзләре бишәү. Алар сәгатенә 65 километр тизлек белән хәрәкәтләнергә мөмкин. Алар кызыл төсне аермый. Аларны Антарктидадан кала дөньяның бөтен почмакларында очратырга мөмкин. Бүген без умарталыкта. Бүген без җәйнең иң матур процессларының берсе булган бал аерту процессын Үзебездә сынап карадык. Ә бу эшне башкарырга безгә умартачы дустыбыз Рамил Гыйбадуллин ярдәм итте. Елмаябыз һәм кул болгыйбыз. Ленар, син дә үзеңне галәмдәге кебек хис итәсеңме? Юк, мин күбесенчә үзебезне теге Мадагаскардагы пингвиннар сыман хис итәм. Улыбаемся и машем парнем.
Булгандыр инде. Бу атнада тәгәрмәшкә менә ни ияреп кайтты. Һәрбер умартачының үзенең фантазиясе бар. Эй, мәйдан, нишләп ирисез дип кычкырдым тегеләргә. Балкырты мин балкырты, балым югалды.
Шеметеп алам аягын теге абзыйны. Ул сикереп куя прям шунда. Тәпи йөри башлагач, минем умарталар кырыеннан инәсе эзләп табыпты инде аны. Аннан санап утырадыр ни кортлар. Үзең аяккан балдан да тәмлесе юк икән. Балның Ничек ясалганын күрер өчен, без Рамил янына Чупай авылына юл тоттык. Умарталыкка килеп җитүгә үк махсус костюмнар киеп куйдык. Монда бик сак эш итәргә кирәк. Кортлар балны җиңел генә бирергә теләми, дип кисәтеп куйды безне Рамил. Әмма без үзебезне әдәпле тоттык. Һәм без дымарны кабызабыз, ә бит? Кортлар безне таламас өчен. Кортлар бер версиясендә инде. Э, ни өчен домар кирәк? Беренчедән инде домар э, аларга неприятно создает, алар качалар төтеннән. Икенче там бер версия бар, то что э, кортлар әбит төтен төтенне сизгәннән соң ни дип уйлыйлар инде, пожар чыккан дип уйлыйлар, шуңа күрә дә инде теге өйләреннән ташлап чыгып китәргә туры килсә, ризык алалар үзе белән. Зобикларына тутыралар бал. И шул бал тутыргач соң инде аларның чага торган функцияләре э, төшә. И чаба чага алмыйлар инде бик каты. Төтен булсын өчен безнең дымарда бит. Төтенне нык төтенне әзрәк ябып торам бит. Э, моңа эчерегрәк агачлар тутырырга кирәк. Чөнки эчерек булмаса агач ул яна да бетә, кызу чыгара бит. Ә безгә кызу кирәкми? Безгә кирәк төтен, эчерек, агач ул күбесенчә ялкынланып янмый, ә эчереп шунда төтеп ята, әйе. Умарта авызына төтен биреп куып кертәбез кортларны. Шулай ук инде эчтә әзрәк төтен создаем. Чтобы алар уйласыннар, все, пожар булды дип монда анда. Ә пожар дип уйлап бөтенләй китсәләр, бу өйгә мәңге кайтмас булсалар? Юк, юк, алай китмиләр алар. Ничек соң беләбез без монда бал әзер икәнен? Секретын, секреты юк инде аның. Менә моннан өстән карыйбыз, мәсәлән, менә күрәсезме? Печатләгән өстә менә, печатләгән менә. Ачык, ачык ячейкалар күрмисез, ә бит печать. Менә монда кара орада. Ага. Менә менә оралар күреп печатләгән. Знаешь, бу уже бал өлгергән дигән сүз. Бу мартларны аертабыз без. Ул нышлап торалар. Менә монда в основном Гнездовой корпус и тагын бер өстән корпус инде. Менә ул кара, ха, менә монда күрсәтәм. Менә ул гнездовой корпус и асы тагын бер корпус. Менә бу корпустагы балны үзләренә җыялар, әй бит? Менә бу корпусны миңа җыялар. Ни? Ә тегесендә гел үзләренә каламыни? Мондагыларны гел үзләренә генә калдырам мин. Монда чиста бал гына җыялар. Ә аста алар бал да җыялар, үзенең балаларын да үстерәләр. Анда бар да тәртиптә булмаган очракта нәрсә эшләтәсең? Һәрбер умартачының үзенең фантазиясе бар. Кем ничек эшли инде. Менә күч тотасың, күч можешь өстәргә, әйбәт. Можешь әнкә утыртырга. Ояда ничәү, ничә корт була барлыгы? Монда количество белән нитмиләр, кортны чутламыйлар, монда теге күләме нидән, вестан чутлыйлар кортның. Мәсәлән, инде бер биш килограмм примерно инде монда корт булырга тиеш. Күч аерып чыга икән, мәсәлән, әмит умартадан, ул менә тубалларга без җыябыз аны. Шул тубалга җыйгач, шул тубалны күтәреп карыйбыз шул кортның күләмен.

Төне буе бүген җирдән күккә алып яшнәде. Менә ә, сүз уңаеннан Рамил бит әле ул э, төнне дә пасекада үткәрде һәм э, әйтә э, янәшәдә генә шулкадәр гөрселдәп яшен яшнәде ди. Әйе, бик каты яшен Сәбикшә. Рамилә, син безгә хәтерлисеңме, сөйләгән идең бит, ва умарталыкта төн кунган чакта хәтта кабан дуңгызларын күргән булгансың. Алар сине ботарлап ата язган, әйме, ничек булды бу хәл? Иртән 3 чыктым, күш ябырга. Ниндер э, тавышлар килә тагын, әйтәм, монда ниндер хайваннар йөридер инде дип үземчә уйлыйм инде. Аннан соң умартаны Карыйм, карыйм бер мәлне кырыйдан гына өч кабан үтеп бара. Теге аннан соң сразу аңладым инде нинди тавышлар булган икән. Ул кабан тавышлары булган икән. Шуларга кычкырдым да инде мин теге. Эй, мәйтәм, нишләп ирисез дип кычкырдым тегеләргә. Миңа өчесе дә карады менә. Бер-бер артлы баралар, өчесе дә карады да миңа аптырап карап торалар. Мин тагын боларга кычкырдым. Шуннан соң кирип качтылар урманга. Марсель 3 ана теге матур чәчкә зверобой Килеп бир әле, пожалуйста. Хәзер менә ул рамны алабыз бит инде без. Кортларны рамнан себереп төшерергә кирәк. Менә болай итеп себерәбез.
Ә алар хәзер аңладылармы нәрсә барганын? Алар э, нәрсә дип әйтим инде, аңлыйлар инде алар, әйе. Что теге балны алалар. Хәзер ачулана башлыйлар алар. Кайберләре, кайберләре чараларын күрә башлыйлар. Менә монда тамган балны чистарта башлыйлар алар. Менә монда әзрәк менә боларны өрдергәлә менә. Эшкә.
Әйе, әз генә шунда. Менә монда, монда. Все. Балаларны хәзер исертә миңгрәүләтә булып чыга, әйме? Все, җитте покага. Күп кирәкми тоже дымар белән. Мин дә кортларны сыпырып карыйм. Әйе, әйе, әйдә менә. Менә болай. Бу ягыннан. Әйе, менә. Әкрен генә менә болай умартага таба сиберәсең дә. Ни өчен менә бу себерке белән яхшы пользоваться? Ә ни үзеңнең себеркеңне иметь итү өчен әйтеп китәм. Менә когда син э, шушындый себеркене һәрбер умартага э, отдельно өзеп аласың, син не распространяешь разные инфекции. Шундый мнение бар инде. Әгәр дә инде синең бер себеркең булса отдельный бөтен умарта өчен, Син бер-берсеннән күчереп йөрисең дигән сүз. Ә, бер оядан икенче ояга инфекция күчәргә мөмкин. Әйе, әйе. Каха салып җыеп барабыз без. Бу әйбер ничек дип атала? Корпус. Корпуска, әйеме?
Корпуска тутырабыз, әйе.
Күтәреп барабыз Марсель белән. Мин моны алып торам, мин себерке өчен җаваплы булам. Яхшы. Иртән очып киттем, бер сәгать үтмәде, кайтып бала таба алмыйм. Балкырты мин балкырты, балым югалды, балым югалды, кем аны урлады? Ә алар сине ничек чакмыйлар? Ну, алар хәзер чага торган настроениедә түгел пока. Хәзер э, чага торган кәефе кайчан була соң? Менә ха без бит әле балны алабыз гына. Алар әле бик аңлап бетермәгәннәр э, ни теге балны алганны. Хәзер бераз менә балны алып бетерәбез менә монда. Алар аңлый инде. Анарсың без моны аертып килгәнче, алар монда уже аңна бөтенләй аңна бетерәләр бөтен хикмәт хикмәтне, нәрсәдә хикмәт икәнен. Без уже корт менә монда рамнарны куйганда алар бигрәк усал булачак аннары. Бик усал булачаклар астагы балны ала башласак. Өстәге өчен әле алар бик усал түгел. Умарталыкта Бал аертып кына калмадык. Килешли, күзебезгә җиләк тә чалынган иде. Эх, ымсынып калдык. Карурманга кереп, чытырманнарны ерып, җиләген дә җыйдык, тырыска да салдык, авызга да каптык. Бал белән җиләк иксен бергә тату, шундый рәхәт!

Ну, ләкин, тыр, әйе, ну, шул ук вакытта, если миңа бик кирәксә, мин җыярга могу үземне пересель итеп.
Менә без бәләкәй чакта әти-әниләр белән йөридек кура җиләкләрне әйбит җыярга. Анда әтинең дуслары да була иде обычно, бер абзый шулай җиләк җыеп йөри. Безгә бит җиләккә хәлле теге Кызыграк шаярырга, уйнарга җиләк бик җыясы килми. Шуңа инде теге мин әзрәк бер абзый артына менә болай барам. Бөтенсе дә белә бит инде тиште, теге кура җиләклендә елан бар икән. Бөтенсе дә әкрен генә булса да эштә теге басмас, басмаска инде, басмаска инде дип уйлап йөриләр. И мин инде шуңа кызыктырып теге бер абзый артына барам, барам да

Алар мондагылары ниндер сочный да, сладкий да, прям шундый кояшта э, шулай кызганнар ма алар. Әйе, бик тәмлеләр инде урман җиләге. Рамил, э, профессионал умартачылар белән, ягъни инде коллегаларым белән сөйләшкәнем бар. Алар әйтәләр, хәтта урманда да агачка оялаган э, умарта көчләрен очрата торырга мөмкин дип. Синең андый көчләрне тапканың, юлыкканың бармы? Әйе, тапканым бар.
Шулаймыни? Бер тапкыр инде мин эшләгәндә нефтяникларда эшләгәндә инде менә э, буш вакытта мужиклар бөтенесе гөмбәгә киттеләр кереп мин инде гөмбә бик җыя белмим мин дә кереп киттем инде шунда ияреп но мин дә понятно нәрсә эзләп йөргәнне мин шул агачларны эзләп йөрдем нинди агачлар агачларны кайда кортлар кортлар ялый торган и таптым берсен шулай итеп менә бер иске генә эчергән имәнгә оялаган иде ул прополислап авызын куйган иде капитально прям Шуннан соң инде мин моны хәтерләп калдым да и ял көннәрне Равил абый җизнәй белән барып, әти белән өчәү без моннан бер ике чиләк бал алдык. Ого.
Ә ул кыргый бал э, мондый гадәти балдан аерыламы соң? Э, аерыла да диләр, аерылмый да диләр. Ә син нәрсә дисең?
Идәге балда шул кырдан җыйла, урманнан җыйла, урмандагы балда шул. Кем бу? Кем бу? Кем бу? Йомран мө?
Качты инде. Хәзер э, рамның э, печатен алабыз, сәнәк белән алабыз. Что, э, чөнки балның центрифугада, медогонкада әйләндерер өчен, шулай итеп снимаем крышку. Ә бу як печать дип атала. Әйе, әйе.
Шунда тик тәрәзәдән ачып тутырабыз.
Моны җылы су белән генә итәргә кирәк. Әйе, җылы су белән итсәң,

Җил кермәсен, теге салкын кермәсен дип инде. Кортның менә шушы чире инфекциясе балга күчәргә мөмкинме? Бал инфекцияләнергә Юк, юк, юк, юк, юк.
Ул кешегә кагылышлы түгел ул. Юк, кешегә кагылышмый, әйе. Ә кортлар коронавирус белән авырырга мөмкинме? Ансын әйтә алмыйм. Чөнки коронавирус бит инде ул малоизученный дип шутланыла. Һәм хәзер әле ядроклар инде күбрәк млекопитающиелар белән бәйле. Урнаштырабыз да. Все, менә урнаштырдык әйбит. Все, менә башлыйбыз. Бисмиллаһи тәгалә. Оп, әйләндерәбез дә менә каузып җибәрәбез. Ячейкалардагы балны без чыгарабыз хәзер стеналарга. Медогонканың и ул стекать итеп оска җыела бал. Гадәттә авыл җирендә аны кул белән әйләндерәләр, ләкин син җиңел юлын тапкансың. Ну, әйе, менә шундай бер двигательләр сатыла умартачы магазиннарда. Ә күпме тора микән?
Ничә сум чамасы? Алты мең ялгышмасам тора. Алты мең, җиде мең где-то шул тирә инде. Монда э, оборотларны можно регулировать итәргә и һәм дә инде вакытны менә мин 4 минутка куйдым, 4 оборот белән. Кул белән әйләндергәндә без теге Түземсезлек бу нитеп, түземсезлек проявлять итеп, ныграк та, тизрәк тә әйләндерәсе килә бит, ныграк та әйләндереп алабыз. Шуңа күрә теге ныграк әйләндерсәң, рам ватылырга может. Карагыз, канечек җыелып килә, әкренне төбе күмелә бара уже. Күрәсең? Ул түбелә күмелә, күмелә, күмелә, күмелә. Менә шушы Әйләнә торган төбенә, менә бу теге рамның төбенә хәтле килеп җиткәч, бу алсылана башлагач, уже бер фләк дигән сүз менә бу медогонкада. Шуны агызабыз без. Бер фләк 40 литр инде где-то. Бу аккумулятордан 12 вольтка эшли. Упс, безнең бит әле печән дә җыелмыйча ята икән. Кулга сәнәк белән тырма тотып, печән җыярга ашыктык. Балчылар бригадасы монда да сынатмады.

Төпчеләр инде сез алайса. Күбрәк кәсеп Багла Рамилга, чөнки аның бөтен җәе шушы бал белән үтә иде. Аның әтисе дә бик актив шөгыльләнә иде бал белән. Бабасын инде әйткән дә юк, зур-зур колхозларда ялгышмасам җитәкче булган иң бит Рамил. Бабам председатель, председатель булган чакта бала йортыга бик зур игътибар күрсәтә торган булган. Шуның белән инде хәтта минем әбием дә катнаша, ягъни күрше-тирә бала йортында Рамиләрнең гаиләсенә актив булыша иде. Инде хәзер Луиза да кушылды. Э, мин мин мин дә хәзер бу кәсепнең бер өлеше. Подрядта. Ә сине киләсе елда Рамилнең умарталыгында очратып Без килештек бит инде Рамиләме? Без килештек ишенде киләсе ел мәсьәләсендә все. Заметано. Гыйбадуллиннар нәселендә балның кадерен беләләр. Буыннан буынга күчеп килгән кәсеп Бүген тулаем Рамил җилкәсендә. Әтисе аңа умарта карауның бар серләрен дә өйрәтеп калдырган. Минем, мин биш яшьтә әтиләр белән умарталыкта йөри башладым, әти умартачы булды. Вот шул биш яшьтән унбиш яшькә кадәр мин умарталыкта үстем, урманда. Ә улыгызны кайчан ияртә башладыгыз үзегез белән? Мин Аны почти ияртмәдем дә. Үзе ияреп йөри башлады.
Тәпи йөри башлагач, менә минем умарталар кырыеннан инәсе эзләп тапты инде аны. Аннан санап утырадыр и, ни кортлар. Шуннан берәр китте дә миңа ияреп. Санарга да шулай гына өйрәнде инде ул, диде сез. Әйе, кортларны. Шуннан өйрәнеп китте дә и, менә шуннан соң, менә хәзер инде үзенә алды инде бөтен мине. Педагогикабыз бал белән тулды. Хәзер без аны күтәреп, менә монда салабыз. Күтәреп куябыз. Әйдә дә бар. Ха. Все булды. Хәзер инде менә моны флеккә агызабыз, ала бирсә. Бәләкәй фракция сетка куябыз һәм зур фракция, чтобы Чистарак һәм беспрепятственно балак сыны өчен. Чүпләр шунда җыела дигән.
Чүпләр. Эресендә. Чүпләр дип инде чүпләр ул теге кусочки воска, кортлар берничә кереп ниткән булырга мөр. Шуңа бөтенләйне җыябыз шунда. Астагысыннан инде бер чүп тә калмый. Әйе.
Ә бал китте. Исе. Балны куап карыйсызмы? Ә ярыймы?
Әйе, менә болай итеп күрсәтәм. Менә болай итәсез дә. Менә болай итеп.
Именно шәнти бармак белән кирәкме?
Бал тамы килә. Әйе, шулай ит. Как удобно инде? О, ничек күп. Һәм?
Балтамы киләме? Уңай, үзең айырткан балдан да тәмлесе юк икән. Ну, үзең айырткан дип инде өлешең кергән дип. Э, бик ни гади генә эксперимент инде ул. Балны алабыз да суга бутыйбыз. Ни. Мына шаламыз да суга бутыйбыз инде. Һәм бал бөтенләй эреп беткәч, аның төбендә бер нәрсә дә булырга тиеш түгел. Бөтенләй эреп бетәргә тиеш. Әйе, эреп бетәргә тиеш ул. Әгәр дә эреп бетмәсә, бер нәрсә калса, э, Шикләнергә сәбәп бар. Әйе, шикләнергә сәбәп бар, нәрсәдер бутаган булып чыгалар инде балга. Ә бал үзе бөтенләй эреп бетәргә тиеш. Менә шундыйрак. Менә бу безнең эреп бетәрме, юкмы, хәзер карыйбыз инде. Юк, әлбәттә, эреми торган балны алып килмәстә инде, Ландыш. Син дә гыжып сораулар бирәсең. Элекке менә балны сотканда, химический карандашлар бар иде, менә сезнең хәтерегездә булса. Менә балны менә шулай иттереп алып сөртәләр иде кулга. И химический карандаш белән үткәрәләр. Әгәр дә эзе төшеп калса, химический карандашның, значит, кушылган була. Рамилә, сезнең якларда аеруча нинди балның нинди төрләре популяр, аеруча еш җыялар? Чәчәк балы күпчелек монда инде безнең якларда. Ләкин теге аграрный теге колхозлар утыртсалар, кара бодай мәсәлән, экспорция тында төрле-төрле культуралар то шуларның балы да инде без җыябыз. Рапсны проблемарак инде, аны агулыйлар хәзер. Шуңа күп умартачылар наоборот качалар андый ниләрдән. Бал җыю, леке бал җыялар, яха, наоборот аннан качалар. Кортлар үлә чөнки агулагач рапсны. Мин инде теге балачак, балачак тәмен яратам. Балачакта татып караган балның беренчесен. Ал нинди бал иде? Чәчәк, миңа, миңа калса чәчәк балы самый теге тәмле ул теге менә сокларны да эчәсең бит, яблочный сокны яратасың мәсәлән, әйбәт.

Конечно. Разый җиңеләйгән. Конечно.
Җиңел инде, чөнки балын бит сурттык. Кортларга тагын җәза гына хәтле, бәлки тагын тутырып куерлар. Табигатьтә возможностьлар булса, тутыралар. Димәкле, печәнле һәм иң мөһиме, баллы көнебез ахырына якынлашып килә. Луизаның ничектер инде минем күзләремнән күренеп торадыр, э, көннең ахыры һәм э, күздәге э, ялкын очкылары каядыр инде юкка чыгып бара. Бу күрәсең арыганлыкның бер билгеседер инде, ләкин бу ары рәхәт ары. Әйе, шундый
бик нык арытты, дөресен генә әйткән вакытта. Ләкин күңелдә шундый рәхәт бер халәт, Мин бүген беренче тапкыр үз кулларым белән бал аертып карадым. Бөтен процессында катнаштым. Минем әле моңарчы карап торганым гына бар иде. Абхазиядә вакытта ничек бал аертканнарын, тау балын. Ә менә Рамил белән бергәләп бу Рамил безгә бу процессны бөтенебезгә бергәләп кичерергә, бөтен этапларында да осталыгыбызны чарлап карарга мөмкинлек бирде. Рәхмәт Рамилгә. Күлләр аша миңа үреләсең, Солы кырларыннан карыйсың, Карабодай тулы төкле тура, Бәбәкләр эзеңли ясмыкның. Шул уйларда ничә көзгә кердем, Шул хис белән ничә яз чыктым. Еллар аша күрәм кояшыңның Камылларда чәчрәп янганын, Тау артыннан ишетәм